Il-podcast dal-format ħieles, suwa fil-fat l-anti tesina qra ta' eh, jinnaf Peppi Assopar di eh. spiex ta' jon foħlok mal-pinna ta' widnejk biex eh, biex biex fil-qosor fil-qosor. Konkludi, konkludi, spiex ta' kollox fl-għazi. Meta fil-fat nkun qed nitkellmu jien nafu sistema ġudizzjarja li għanna 50 sena ta' indipendenza ma sibni li xtarf u issa suppost ħansibula tarf soundbite ta' 5 sekondi. Yeah. Slight disclaimer biex naf li hawn ħafna nies li l-passatemp tagħhom huwa li jaqlaw naqal ħara lil Pepi Azzopardi. Nida għandu nuqqasijiet tiegħu, però ehm, Pepi Azzopardi huwa ħaġa li ħafna nies ma jafux, Pepi Azzopardi kien attivist u attivist bil-bajt u attivist bil-bajt Fi żmien meta jfisser qabel aħna aħna jew maħniex dak kellu għadda ta' numri kienu jgħidulhom kienu fucking kreattivi u mhux tal-li kienu kreattivi biss eh, tal-li kienu jitfaw eh, lilhom infushom in the line of fire. Ma nafix, U fi żmien meta li tkun attivist equals xi xebba stil fil-kaxxa ta' sidrek. Eh, Bġirina rakkonta l-istejjer Peppi fej għalli għanna jien anka ġili bil taħti bil-biza spiex tant kienu sawtuni fil-depo li kontet nibza ġenwinament li minn dil-kamra mux se noħroġ. Ma smajtu jitkellem publikament fuq għalli. Ija, ma nafx jekk xet xandarlu, spiex ta' mux biex xandarlu il-ħwejx ta' taħt eh, fil-publiku, spiex ta' imma Imma meta tmur id-dar tiegħu, pereżempju, Peppi l-ewwel ħaġa li tara frejmjat xi tip ta' dokument li tawh l-ewwel darba li ġie arrestat. Insomma, u diġrat ħafna drabi ġifieri, aktar minn hekk, anka fuq il-livell ta' xarabank, minn kja eh, di l-idea tal-sound bites ta' ma tappella lix. Però xarabank trid edu fil-kuntest storiku, xorta waħda, fil-kuntest storiku xarabank għall-inqas Qabad ċertu konverżazzjonijiet radjoattivi li għall-inqas normalizzhom li nitkellmu fuq l-omosessualità, li nitkellmu fuq id-divorzju, fuq l-abbuż ta' droga, eċetera, eċetera. Però naħseb issa li eh, forsi wasal iż-żmien li eh, eh, ċertu diskussjonijiet nigradwaw mis-sound bites u forsi jkunu naqri iktar kif għat int preċiżament, ġifieri naqri iktar mirquma jieħdu l-ħin tagħhom li minkejja li nkunu qed nantagonizzaw il xurxin, minix qed nipprova nġelek eh, ta' għannik, mhux qed nipprova nkun mux jien qed naqa' vittma tal-protagonizmu tiegħi stess biex li lek ah, indajfek, ah. anzi qed nipprova speċa l-lan tiegħi meta ħankun qed nintervista n-nies u li ħankun qed nissikkom, nissikkom, nissikkom, ħalli huma stess jartikolaw aħjar, ħalli nifhimhom iktar jien u iktar eh, l-udjenza tiegħi. Li hemm nieqes ħafna straordinarjament nieqes huwa illi n-nies qed jitkellmu ma' xi ħadd ieħor. Fej dik il-persuna oħra għandha opinjoni differenti. Pero jiena mhux qed nitkellem miegħek biex nipprova nifhem l-idea tiegħek x'inhi minn fejn ġejja għal fejn taħseb hekk u kif nista' ninterpreta jiena skont il-ħsieb li għandi jiena, il-fatt illi hemm tnejn min-nies qed jitkellmu, preferibbilment ma jaqblux ma' xulxin. Hekk huwa. Imma qed jippruvaw jaslu f'kompromess bl-ideat differenti tagħhom. M'aħniex hekk, aħna qegħdin nitkellmu jiena r-rwol tiegħi hawnhekk huwa li nikkonvinċik biex hi taħseb bħali. Li ma tiġrix lanqas. Meta jiena qiegħed hawnhekk qed ngħidlek jien naħseb hekk u hekk trid taħseb inti, U anke jiena nħoss li ġieli ġieli kont fuq xarabank u inti tħossok meddet minn naħat kollha sewwa. Wan l-udjenza taf tkun kemm xejn hostile. Eh. Tu ma tixtaq għannejk, spex ta' inti l-ego tal-bniedem u jiena I'm not gonna seed ground because if I seed ground jaf qas ikolli l-opportunità, qas ikolli l-ħin biex mbagħad I kind of build my, my intellectual edifice jew my, my, my dialogical edifice for the common ground. I, must, I might have just lost the ground, which I'm never going to get back. Yeah. Umbat, on top of that, terġa jkollok il-Peppi sejjer fil-qosor ġon, fil-qosor, għet it-tawel naqal, ħajt kellem, biex ta' u inti tkun in state of alert. L-istess bħal, insomma, l-istess jien għandi teorija wkoll fuq il fuq road rage. Għax inti in a car tkun innota meta tkun f'karozza inti tkun ħafna iktar anzjuż u ħafna iktar prone għal ġlied bażikament, mhm. speċjal li tibgħat il dak li jkun jieħdu fox kemm għandu għalfej għax inti you know unconsciously inti taf you're driving a weapon sawa and the weapon might be turned on you. Allora inti you're constantly in a state of alert. Mhm. Allora xieġi, inti you're in a state of alert like this. U xara bank l-istess, you're like this. Il-moment kif kif xaħat jagħmel xi ħaġa biex jaħxilek il-paċi, inti Ir-reflection, ir-reflex tiegħek huwa li tkun aggressiv lura, because you want to protect yourself. U naħseb, hopefully this will, anka because there's no time limit, let's, you know, chill out, let me understand what you're saying, and let me learn, biex ta'